29 июльдә Арчада зур тантана булды. Габдулла Тукай исемендәге рухи мәгърифәт үзәге ачылды. Арча тарихлы зур район. Халкыбыз да бик тырыш, эшләребез дә мактаулы. Шуларның берсе рухи мәгърифәт үзәге төзелү. Бүгенге тантаналы чарага килүчеләрнең һәрберсе бу бина төзелешенә үзеннән өлеш кертергә тырышкан. Аларның һәрберсенә һәм төзүчеләргә Зур рәхмәт, диде район башлыгы Илшат Нуриев бәйрәмне ачып. Хөрмәтле килгән кунакларыбыз, барыгызны шушы Арча җирлегендә күрүебезгә бик шатбыз. Арча районы, эзле район, тарихлы район, зур район. Безнең бу көндә эшли торган эшләребез дә бик зур. Республика икмәгенә иң күп өлеш кертә торган район Арча районы бүгенге көндә. Сөт җитештерү буенча без республикада алтынчы урында бүгенге көндә. Һәм шуңа күрә халкыбыз бик тырышып эшли. Арча районында үстерелгән, республикада үстерелгән һәр өченче бәрәңге Арча районында игелә. Шуңа күрә безнең бүген эшли торган эшләребез зур, бик күп эшләр бар аның. Шәһәребезнең ничек үзгәргән, районыбызның ничек үзгәргән, һәрберегез күрәсез. Көннән-көн тормышыбыз рәтләнә, алга барабыз. Һәм, әлбәттә, инде менә бүген Рухи мәгърифәт үзәге дә сафка баса безнең. Минем инде чын күңелдән рәхмәтләремне әйтәсем килә, Мир хәзрәт, сезгә, башлап йөрүче буларак, Штанай, сезгә менә шушылай итеп иң зур ярдәм күрсәттегез. Монда утырган һәркемгә күп үзеннән өлеш керткән. Бик күп кешеләр өлешләр кертте монда. Әлбәттә инде безнең төзүчеләребезгә рәхмәт әйтәбез, сезгә бик зур рәхмәт. Менә шушылай итеп, матур итеп, ил төкерсә, күл була, ди. Шулай бергәләп матур-матур итеп салып чыктык һәм бергә-бергә очарга да җыелдык. Әлбәттә, шушында булган шушы рухи-мәгърифәт үзәге халкыбызга, үзебезгә хезмәт итсен, игелекле булсын, диннең беркемгә дә, беркемне дә начарлыкка алып барганы юк. Әле аның кадәренә төшенеп җитә алмыйбыз, Диде Җәлил хәзрәт Фазлыев. Әмир хәзрәт Миннамуллинга да зур рәхмәт. Әле генә нигез ташы салу чарасына кайткан, шунда дога укыган идем. Менә бүген ачылу тантанасында да катнашу насыйп булды. Мәдрәсә кеше күңеленә үтеп керсен иде.

Ә, шундый заман бар ие, кача-поса гына укыдык, кача-поса гына хәрефләр өйрәндек, кача-поса Коръән укыдык. Һәм инде менә мәчетләребез аякка баса башлады. Менә Арчада да мәчет тә юк ие, мәдрәсә дә юк ие. Әмма 90 нчы елларда Гаптурхан абзый белән Наҗия апаларны хәтерләүчеләр бардыр әле монда. Килеп шушындай өйләрдә дәрес бирделәр. Менә аларның да рухлары шат булсын, алар да бүген сөенеп ясадылардыр. Куркып кына башлаган эш, бу ни өчен зур сөенеч, зур бәйрәм. Менә бөтен мәчетләребездә дә кайсыдыр яңгырма ясый, кайсыдыр мәдрәсә ясый, кайсыдыр авыз ачарга дип зал ясый. Инде район үзәкләрендә менә шушындый бик күркәм, матур мәгърифәт үзәкләре ачыла. Бу нәрсә дигән сүз? Бу без алга барабыз дигән сүз. Менә шушы Габдул Хак абзыйларның, Наҗия апайларның, менә шушы мәчетне башлап йөргән Заһретдин хәзрәтләрнең, шушында күпме дә хезмәт куйган Илдус хәзрәтнең, менә Илгизәр абыйлар, менә ул эшләре дәвам итә дигән сүз. Аларның да рухлары шат булсын. Бүген сөйләгән сүзләребез аларның рухына дога булып ирешсен. Менә алар сөенеп ятадыр. Әмир хәзрәт, сиңа да бик зур рәхмәт, менә шушы алып китеп, матур гына иттереп дәвам иткән өчен. Инде Мәчетләрнең дә, уку йортларының да төрлесен күргән бар. Аның унар ел төзелгәне дә бар, бер елда төзелгәне дә бар. Менә монысы инде бер чын могҗиза булды. Әнә мин фундамент чокырында кайчан гына мин теге Ибраһим галәйһиссәлам белән Исмәгыйль галәйһиссәламның догасын укыган идем. Инде шушы хәерле булсын, үзебезне, бездән соңгы буыннарны намаз укучылардан кыл дип, менә Аллага шөкер. Аллаһы Тәгалә ачылу тантанасында да катнашырга насыйп кылсын, булды. Биредә сыйныф бүлмәләре, утырышлар залы, ашханә, китапханә, ир-атлар һәм хатын-кызлар өчен тәхәрәтханәләр бар. Бүлмәләр кирәкле җиһазлар белән тәэмин ителгән. Барысы да заманча.

Амин хәзрәт, хөрмәтле хәзрәтләребез, мөгаллимнәребез һәм мөгаллимәләребез, дин кардәшләрем, кунакларыбыз! Сезне динебездәге булган иң күркәм сәлам белән сәламләргә рөхсәт итегез, Ассәләмү алейкум вә рахмәтуллаһи вә бәрәкәтүһ! Аллаһның сәламе, бәрәкәте һәрберегезнең үзәренә булсын, иншалла. Аллаһ һәм дә кемнәр кыямәт көненә ышаныр? намазларын укыр, зәкятләрен түләрләр исән, Аллаһ Тәгалә аларга җиңеллек бирер дип әйтелә. Һәм үзенең һидәятен бирер дип әйтелә. Бер кыйсса бер вакытта безне мөфти хәзрәтләребез аңлаткан иде. Кара Гөмрек исемле бер җирдә, Истанбулда, Хусейн Үчбаш исемле бер Әүлия Аллаһ Аллаһка якын булган бер бәндә була. Һәм бу бик акчаны җыя торган була. Һәм хәтта ки моңа паралы хуҗа, акчалы кеше дип әйтик инде, дип әйтә торган булалар. Һәм билгеле бер вакыт уза, һәм бу Хусейн Учбаш әфәнде карый нәрсә кирәк бу җирлеккә. Карый э, ул вакытына күрә мусафирханә кирәк. Мусафирханә салдыралар. Билгеле бер вакыт уза, карый нәрсә кирәк? Монда мәдрәсә кирәк. Ул мәдрәсә салдыра. Билгеле бер вакыт уза, нәрсә бу җирлеккә кирәк? Ул карый мәчет кирәк. Һәм мәчет салдыра. Һәм бит инде моны күргән кешеләр

Һәм мин ул малымны менә шушы мәчет салдырып, мин ул малымны мәдрәсә салдырып, ул малымны мосафирханә, ягъни халыкка хезмәт кылсын өчен салдырып, кыямәт көненә киләсе тормышыма мин аны җибәрдем, дип әйтә. Уртак көч, зур тырышлык белән сафка баскан бу бина халкыбызга дини гыйлем таратуда озак хезмәт итсен иде.